Oi, oi, iiu, oi buas aki ah bro, subscribe au, subscribe channel aki aku. Eii kita tu jauh jauh aki. Bekenya kitai ngasuh ai subscribe. Beketau iu tau beketau dinga kita au dinga. Aa iya miss yes yes nyadi ti kita bedau sekehai cina gigi ngau anang na meh sekehai au thank you. Iya, oha nyaya tabi peninga. Nyadi diatu kitai begulai ba cherita ti diberi nama Jadi enggau Indu Antu bagi ti kedua tusun keenam. Au ngambika enda betangguh agi. Nyadi begetu meh bunyi tusun ke enam kitai baka ke sekali tu. Jadi enggau indu antu. Bagi ti kedua tusun ke enam dititih ke siku indu. Au, nya meh. Maya sekian tu tadi pansut keluar laban ke ka kemi dia dia lalu dititih ke siku indu sigi ke hari tadi ga indu nya udah nganti sekian tu pansut sigi ngiga maya nadai orang aja dia laban ka nitih ke tudah seking au sapa nak minu nakini. Legi mega tai sama nemu. Au nya meh tak nadai nemu tai sekali-kali dah kia kitai Seking bisi orang nitih kia nya tadi. Laban kena meda ditu deh Seking enti meda nadai mega iya enda nemu. Orang bukai nadai mega meda nadai mega nemu indu nya bisi nitihka Seking. Nya meh temu dia tudah tuai nya kemi dia tadi. Dia dia nyepi. Tah baka ke bisi orang amau ati tanan bau iya. Apu tak kasal aman bungai orang nya sepi tudah seking. Malik dia tudah tuai peda iya tak enu lenta ke maut tanan bau iya nya tadi. Nai dei enti dei pian enu lenta. Tekenyit ku meda deh. Pia deh ketudah seking nyau tekenyit. Meda nya tak endo le enta ke maoh tanan bau iya nya tadi. Eh aku meh tau akou. Komai di sapa aku tu tadi. Komai di endo jawai pia. Pia deh ku endur lenta nyau wak tudah seking puu manggeh amat endur lenta deh peda seking malam nya seking pena kala meda endur lenta tau tak manggeh amat enggau ia enti ngelama tau endur lenta nya meka menta saman lebuh seking tu Enti bisi nemuai ngagai sida endu lenta. Dini enda tekenyit udah seking laban iya enda kala meda endu lenta tak mangih amat baka ke malam nya. Nyadi endu lenta tu bala peninga iya nya indu ari ulu rumah panjai sida seking. Pama Sekiang bisi minah sebelah kampung tauka ngasu bejalai begiga ke lawa. Dia Sekiang tu na nemu na ngetu na nemu na ngagai rumah sida eno lenta. Labang ke udu begulai de Sekiang tu enggau laki sida serumah nya mih iya udu ngagai rumah panjai sida eno lenta. Pama Seking bisi kia nan nemu enda pansu belama mega tudah endur lenta. Endang sigi bisi ati deh endur lenta tu ngagai tudah Seking. Tang meh Seking tu aja meh ke enda kiruh baka ke enda nemu utai. Ooh jugau amat agi kitai Seking. Nya meh laban ke empai sedia laban ke empai ka deh Seking nya bini ngelama tu. Nya mih anak ke dua. Ukai jugau laban ke empai bisi ati ka bini. Enggau pia mega suah mega anu lenta meri seking tu utai. Ni ke dan juang iya lawa meda seking pama siku nya bisi kia. Seking tu aja meh baka kena nemu anu lenta nya bisi ati kia. Tang ati seking maya nya kenu ku jerita. Endang amat amat bedau ulih nerima orang bukai. Endang amat amat nadai ati iya ka bini ukai iya enggai. Puu nah baka kena bajik mega orang ke benama Endok Lenta. Jarang amat mega indu kitai ba enda bebajik. Tak mayuh bagi iya indu kitai rumah panjai. Enda ngira ari ulu ari lei tauka ari seberai, bagi iya magang pama sebok ke indu rumah panjai. Aaa iya nama deh endu lenta? Ari ni deh tadi? Iya nama deh ditu deh? Pia deh ko seking da nya manah gia. Meda gamal meda mata tu da anu lenta pu mangah amat taja mangah tang ma agi bajik. Eh ari nya maku tu tadi meda kita ke jadi sigi ka ngi padi aku tu puas aku tu da nganti di pansut hari tadi. Pia deh ko endur lenta madahka diri sigi ka ngipa tudah seking. Apau, eh nama ka ngipa aku da enda? Nama utai deh? Iya tama ke rumah dulu metua. Enda manah peda orang beketo. Pia deh ku tudah Seking mai endu lenta tama ke rumah laban enda nyamai enti bisi orang meda. Eh, ka iya peda orang, ka iya bini di endu jawai nya meda. Aku tu ke keran amat ke disuba. Enggai enda jadi enggau jawai nya ke deh. Ye nama pengurang aku seking. Nama pengurang aku uji sebut de. Yak de ku no lenta. Nyau nya bayak no lenta mandam dada tudah seking. Nya baru tudah seking tu nemu. Nemu kebuan no lenta ngipak ye nya tadi. Nah baka kena nemu mega seking no lenta tu nan sigi bisi ati kia. Sigi ke nemu seking tu ke bendar. Tang nya meh. Laban ngelama tu ati tudah Seking empai tebuka empai ulih nerima indu bukai. Enda baka kena manah, enda baka kena bagas, enda baka kena mentas mega endu lenta. Tang meh pama ti empai ka, pama ti empai sedia, pama empai ulih nerima nadai nemu bekeni ka madah. Semina Seking tu aja meh ke nemu laban iya ke ulih ngasai semua utai nya. Ni endo jawai mega seki ngan tompai ulih nerima ukai ketegal endo jawai tuna manah ukai ketegal enda bagi ukai ketegal enda bagas semadi pia da ku jaku laban nya ke peminta indai iya sigi kadi suba indai ngasuh jadi enggau endo jawai semadi mega meda anek ke menama umang nya tak ka amat begulai ngan endo jawai. Nya mega mai ati tudah seking tu chukup iya chelap. Nya mega mai seking tu sanggup nerima endo jawai. Ari umang nya mega mai seking tu mutus ati nerima endo jawai nyadi ke bini iya. Aaa endo lenta. Nyadi aku minta ampun enggau ukai aku enggai nerima dih. Aku enda nemu bekeni ka madahka dih enggau enda nemu aku bekeni ka bejako. Enda nemu asa iya aku ka nyaut dih. Engka ukai nasib meh nya kini enggau lenta. Engka ukai aku kini ke tipak dih. Engka ukai aku tu ungkup dih. Terima meh enggau terima. Ngai pandi nerima udah meh aku jadi enggau jawai. Giga mendau giga. Giga orang bukai anang ngiga aku. Anang nganti aku. Engka aku tu sigi udah ungkuh ke petara ngagai orang bukai. Aku besampi ngagai dek endu. Aku besampi ngambi ke dek bulai laki lebih ari aku. Sekali agi aku minta ampun dau lenta laban aku ngelama tu empai ulih nerima ukai aku enggai. Ukai ketegal milih, ukai mega ketegal pengurang. Di sebut ke pengurang aku tu meh orang ke mayuh pengurang. Aku tu meh orang kena menyana. Tang meh kitai enda ulih nerima laban semua kitai bisi pengurang. Bisi mega pengelebih. Pia deh ku tudan Seking. Nyau kasih agi a meda tudan tu lenta bendar lama nya be. Amat amat bisi ati ngagai Seking deh enu lenta ngelama tu. Iya mega enda nyangka Seking tau tak jadi ngunu jawai. Laban nadai ngelama tu kala ninga rita seduai enu jawai kala begulai. Ni enda sai kena pechaya tudan enu lenta. Ninga orang madah seking jadi enggau endu jawai. Nya meh ati tudan endu lenta tu mutus amat enggau orang ngagai rumah sida endu jawai laban iya ka meda pengamat utai ka meda amat kena seking tu jadi enggau endu jawai. Nya meh endu lenta tu hari tadi bendar la ngiga peluang ka nitih ka ngipa tudah seking laban ka berandau enggau iya nya dulu. Diatu puas mati tudah endu lenta laban iya udah ninga jaku ari mulut tudah Sekiang empu. Au, nya meh, udah ke ninga semua utai ku Sekiang tadi, dia endu lenta lalu mulai kediri mia malam nya. Keterubah iya irau mega ati tudah Sekiang meda endu lenta terlalu mulai kediri. Tam udah ke meda bisi bala iya enggau endur lenta. Nyu endang ke tudah tuai nya irau. Ni kena irau, laban bendar diri mega endur lenta nyabak mandam dada tudah Seking. Takut mega Seking endang ingai ke bisi nama-nama utai kena manah nyadi ba tudah endur lenta. Amat pama mega unggal kitai Seking nya. Ukai siku dua aja orang ke ngining iya dipeda ku. Aku udah madah sigat. Amah mah sigat akih kitai seking. Pama aku madah sigat pama aku madah bajik pama utai. Au meda bisi orang deh enggau endur lentan tadi dia seking lalu mulai kediri lalu enggau orang duduk mih aba ruai ngirup bepakai utai ke bisi. Nyu kasih mega iya meda enu lenta. Enti dikenang amat nadai pengurang mega enu lenta. Pemagas mega umbas iya. Iya ga mentas pemajik nei bua sebun lebih kurang seduai enu jawai kenu pejerita. Bajik magang meh ku aku ni kena bajik nadai kitai ka nyebut enda bajik. Au ba iya ga nadai orang nemu seduai enda lenta ke bejako kediri tadi ti bisi orang meda puu amat nak nyamai amat laban nya ukai kitai nak nemu mulut orang nak tau meda utai ke ngai nyadi mimit besebut ke orang nang sigi lumuh satu nampung cerita nang sigi nemu pengamat utai nadai ditemu tak peneka ja meh besebut ke utai. Jadi ngau indu antu. Ya peninga semua nyadi cerita kitai baka ke sekali tu dilengka ka aku naka tu dulu. Au ngarap kitai betemu baru begulai baru ba channel laki geringu. Nadai jeku bukai asai ah mupuk dulu aku terima kasih. Oha nya iya.